Êêê, nhos ba ta entra, nhos ba ta entra pô, kel live li é mutu inportanti. Kin sa ta ben faze li sin sin pamodi ki é txokota ki nhos tene propi. N ta ben da nha opinion sobri kel asuntu ki sa ta rola na redi sosial li. I. Opinion ki N sta ta ben traze li.

Sim, menina sa ta fla Mes sa ta ser kopiadu Nton, abo ka dja kopiaba antis? Mano, ten un kuza ki nu ta dexa, mano Si nu sa ta ser kopiadu Pamodi nos algu sa ta ser rekonhesidu, nos trabadju sa ta ser rekonhesidu, mano. Nos kabaverdianu, no ten ki ta dexa disu, mano. No ten ki ta dexa disu, mano. Si bu trabadju algen sa ta inspira na bo, ta faze di sel, ta ganha ku di sel, abo sa ta ganha ku di bo. Nos tudu na vida no ta ten di nos. Pamodi ki chinês la Kabaverdi ta abri 50 loja tras di kunpanheru? Aa! Sera ki un ka pode faze kel ki un ta faze? Si bo sa ta faze YouTube, algen sa ta odja, un algen sa ta faze live ka pode faze pamodi abo bu sa ta faze. Bo sa ta bende arôs, kel otu ka ka pode bende arôs pamodi bo sa ta bende arôs. Nãu! Asi ten más konkorénsia, ten más kualidadi i ten más sénus pa nu faze. Mi nha ta ben reklama el ki kumesa. Mi nha ta oputénsia tanbe. Abo bu ka kopia na algen bu fazi, pamodi ki algen ka bu inspira na algen ki bu fazi, pamodi ki kes otus ka pode inspira na abo tanbe fazi. Bu sta ta ben riklama un sinplis kuza ma bu sta intende si algen sta ta kopia pamodi sta ta odja ma bu rizultadu sta ta da sertu ta kopia abo nton dja ningen ka pode kopiau bu é rainha das entregas bu sta intende un kuza é keli ki é mal di nos povu kabuverdianu nu ta konsigi un kuza. Nu ta txiga na un patamar nu ka ta krê pa kes otu txiga nau mano. Nos tudu nu ten ki ta txiga undi ki nu ten ki ta luta i nu ten ki ta inspira algen pa algen inspira nos pa nu txiga más lonji, bu ta intende? Kuantu más algen inspira na nos, pa nu odja ma nos trabadju kada vês más sa ta ser rekonhesidu, más pesoas sa ta gosta di nos trabadju, bu ta intende? Abo gósi li, si N sa ta faze un live, dja ben un manu sa ta faze un live tanbê, mi ki ka kumesa, N poi tera supórti Pe odja mo ki ta fazedu, bu sentemi? E kela ke ta kumesa abrasa kunpanheru pa nos tudu nu txiga lonji, man. Ka pa mo mi dja N txiga li sin sinti, N ka ta kre pa bu txiga non. N ta kre pa tudu fius de Kabu Verdi txiga undi ke es kre txiga, man. Bu sentemi? I mi dja ta ben kel kuza la ma pesoas sa ta kopial, mi ta sai, No, man, kela e eradu, man. Kela é raro na nha pis na é vizon kela é raro Pode ser ki na di bo sta sertu wa tué Pode ser ki na di bo sta sertu ma na nha vizon sta eradu men sta eradu wa tué Pamodi nos kabuverdianu nu ten ki ta apoia kunpanheru manu Mi gosi li si N sa ta faze un sena N ta kre pa otus kabuverdianu faze sima mi pa nu kria muvimentu grandi manu. Bu sa intende? Pa nu ka sa ta ben fla kunpanheru, Na, mi N sa ta faze, kel otu sa ta faze, el ka pode faze. No, mano. Bu sa intende? Pur isu ki nos kultura sa ta móre, nos sena sa ta móre, mano. Imajina, bo gosi di yobri un loja. Bu ka kre pa bo ten konkorenti? Ten ki ten konkorenti, mano. Si ka ten konkorenti, ka ta da sertu, mano. Óki ten konkorenti, presu ta diminui. Óki ten konkorensia, tur dôs ta privapag. Profesionalismu Tudu ta tenta entrega más kualidadi i tudu ta tenta faze es kuzas midjór, mano. Si ntende? Abo, abo, bu ka bu ka nase i bu atxa bu ka bu ka txiga bu sai ku kel ideia jéniu la, nau. Bu odja na redi sosial ta fazedu na Brazil ô na Mérka ô na Inglatera, undi ki da, bu ben bu inplimenta na Kabu Verdi, da sértus. Pesoas odja ma sa ta da sértus. Bu atxa ma pesoas tanbê ka ta ka ta odja otus bu sénsa da sértu pa faze igual abo? Ta faze sin, kel-la bu ten ki ta leba komu motivason, bu ten ki leba-l komu superason, bu ten ki ta leba-l kuma bu trabadju sa ta ser ben entregi, ma bu trabadju sa ta ser ben rekonhesidu, mano. Ami, si algen sa ta kopia-m, mano, N ta xinti filís, mano, pamodi nha trabadju ki N sa ta faze sa ta rifleti, sa ta txiga na pesoas di manera puzitivu, di manera kriativu, mano. Anos kabuverdianu, nos é si, mano. Si nu kumesa un faze un kuza, pa ningen ka kopianu. Pa ningen ka pode faze igual di nos. Si un algen bai abri un kafé, nos bai ra pa nu abri, nos dja, nu ta da sapateta, nu ta kel-li, nu ta kel-la, mi tene inveja, bo gosi. Algen sa kumesa faze video, mo pungu ta faze, pungu dja ten ki ta ben ten fla pesoas ma te pesoas ten inveja del. Nho nha mano! Bo, mi sa ta motivau pa bu faze. Pa bu kria, pa bu inova Pa nu tene, nos tudu nu ta faze Nos tudu nu ta ganha un pon Sa ntende? Nos tudu ta ganha un pon na isu, mano Otus na no, otus kre ganha so es Bu kre ganha so bo Bu kre faze so bo Otus ka pode faze Nos tudu nu ten ki ta faze senas, ma si senas sa ta da sertu Nos tudu nu pode faze isu, mano Kabuverdianus Nu dexa di isu, mano Nu djuda kunpanheru, mano Nu avansa djuntu ladu a ladu ma Abo dja faze bu bagulu dja da sertu dja bu sa ta ben ku paiaiá pa kes otus kamasa ta kopiau na mi nha vo to putensia bo to putensia si ta kopia pa non vizon obi vizon di algin ki sa ta un vizon vizionariu imajina abo gosi li dja ben dja ben abri un algin ta faze un sena igual abo. Bu sta ta odja ma sa ta faze igual a bo. Kuzê ki bu ta faze? É pa odja ma bu trabadju sta ser valorizadu, dja bu odja ma bu ten un konkorenti na merkadu i abo bu ten ki ta puxa más ideias, más ideias, bu ten ki ta uza más sérebru pa bu ser sénpri inovador. Kantu tipu di marka di bebida ki ten na mundu? Ten milhons Sen intendi Tudu sa ta fabrika tudu dia Mas ten kel un, kel dos, kel tres Ki ta produzi ku mas kualidadi Kantu marka di ropa ki ten na mundu Ki ta konkordi ku kunpanheru? Bilhons Mas sertus ten uns ki ta trabadja mas prufisional Ta fazi es kuzas ku mas kualidadi I mas pisoas ta gosta. I más pesoas ta kridita nisu, más pesoas ta paga pamodi kel-la ten bon kualidadi. Abo, si bu ten bon kualidadi di entréga, bon kualidadi di sénas, tudu pesoas ta krê bai na bo, ta krê sta ku bo, pamodi bo sénpri bu ta intrega midjór, bu sta ta faze midjór, bu sta ta intrega bon kualidadi, bu sta ta faze kuzas más dretu. Má, nã, nu ka ta krê pa otus faze pamodi é otus ki ta atrapadja nos séna. Nau, mano! Quantu mas pisoas sa ta fazi, mas movimentu ta kria. Bo ki komensa primeru. Sin, bo é spedju pa kes otus, bo é kaminhu pa kes otus. Mas senpri bu ten ki ta mostra mas profesionalismu, bu ten ki ta mostra mas intilijensia, mas kriatividadi. Senpri pos ta la di riba. Bse intendi? Pamodi aves kes ki ta komensa li di baxu, ta komensa pur ultimu, aves ta ben ku mas inovason, ta ben ku mas kriatividadi, ta ben ku mas gas, ta ben ku mas moral. y mas forsa ta toma kel otu merkadu. Imajina, xinês ka e tomanu merkadus di maioria parti di mini merkadu na Kabu Verdi, xinês ka e ka toma merkadu. Es ka ten xinês ku xinês, três, kuatu loja, sinku loja, dentu ku kunpanheru. Bu atxa ma es sa ta mantxa, es ta briga ku kunpanheru na redi sosial? Sta fla ah bo ka podi abri li sin sin pamodi kel ki el ami ki abri primeru nhenhenhenhenhenhe bo sa intendi un kuza no mano kila ki mentalidadi di pobri bo sa ta ben bo sa ta ben flan no ma pisoas ta ta kopiau ma tudu algin sabi ma bo ki kumesa primeru ma bo ki kili bo kila no kila é mentalidadi di pobri no dexa kes otus abri dexa ki bo gosi li bo inspirason pa mi kasi midjor inspiran pa n fazi un trabadju n ta fazi N ka ta ben faze igual a bo, má N ta faze paresidu. Má, bo ta xinti na diveru ma bu trabadju sta ta ser rekonhesidu, má ma kel ki bo sen ten stadu ta faze ma ten stadu ta ser vistu mal. N prsisa faze un kuza ki algen ka ta kopia, N ka meste faze. Má bo ten ki faze pa bu ser izénplu, bu ten ki faze pa algen kopia-u, pa bu odja ma bu sta ta ser kopiadu, ma bu odja ma bu sta ta ser notadu. Imajina bo sa ta faze bu múzika ningen ka sa ta badja, bu ta xinti sábi? Nau man! Bu ta krê pa algen odja, pa algen badja, pa algen kanta, pa algen da kotxi pô. Bu sa ntende? Bo gosi bu sa ta faze intréga di flor, bu séna, bu sa ta faze kuza bunitu sin. Bu sa ta konkista povus di Kabu Verdi sin. Má sa bo é spedju pa kes otu ki sen stadu ta kumesa, kes otu ki sta na zéru, ki ka ten nada, ki dja odja un fonti di rendimentu, un fonti di ganha si pon. Un fonti di konkista se pon di kada dia. Nton, es ta odja es spiriénsia, es sa ta odja mo ku sa ta faze, es sa ta kaminha pa un kaminhu dretu, es ta tenta faze se séna ba ta. I abo? Bu ten diver, si bu pode fortalese, bu pode inxina-l, bu pode asi-l, bu ta ntende? Ami, ten montis pesoas ta ben ta fla, Pum, kuma ki ta fazedu vídiu na Youtube? N ta inda fla, Nah, nau, bu ka misti fazi, nah, kel-li si, si, si ar, N ka ta, N ka ta djuda-l. Ô, N ta odja-l ta fazi, N ta fla, Ê, nha manu, ka ben fazi pamodi mi ki kumesa fazi primeru. N, Nau, pamodi mi N ka primeru ki fazi, nau. Dja tinha milhons di pesoas ki kumesa fazi primeru. Bu sta ntende? Sô ki, avês, kuza ki ta txiga na nos merkadu Kabuverdi, ê nos poku ki ta nota. Ten pesoas ki ta nota nos frenti, ta puxa nos frenti, ta faze séras kontise nos frenti. Bo ta wê? É kila ki kontise ku minina. El é kumesa faze primeru, el kumesa faze bons trabadju, pesoas kumesa ta nota, pesoas kumesa ta apresia. Bu sta ntende? Pesoas kumesa ta kontrata. Ora ki si, tudu algen ta faze tanbê. É kela propi, txeu kamoreru, é kela propi. Algen sta ta inspira na bo, bu ta kurti, bu ta fika motivadu, men. Bu ta trabadja kada vez más, mano, pamodi dja odja ma algen sta ta spira na bo, ma algen sta ta odja-u, ma pesoas sta ta observa-u. Bu sta intende? Abo ta krê faze tudu kuza ki bu ta faze pa algen ka observa-u? Mano, si algen sta ta observa-u, pamodi bu trabadju sta ser ben aseitu, bu trabadju sta ser ben rekonhesidu, pamodi bu trabadju sta ta inpakta pesoas, sta ta txiga na pesoas. Bu sta intende? É kel la ki é motivu, mano, nu dexa disu, nos é Cabo Verde, mano, nu dexa disu, mano, nu apoia kel ki di nos, si nu odja pisoas cabo-verdiano ta fazi kel ki nu ta fazi, mano, nu ta murrel tanbê, ka nu pol pa baxu nau, mano, kada kenha ku si sorti, kada kenha ku si murrel, kada kenha ku si murrel na senas, mano. Nton, abo kre fazi tudu kuza pa algen ka kopiau? Nau, ma ten algen ki ta kopiau, mano, ten algen ki ta kopiau. Ya, é kel-la, mano, é kel-la, mano. Nu kaminha dretu, mano. Gósi li, bu sta ta faze un kamiza. Ya, mano, thanks la. Nu ta ta txeka, ya. Bu sta ntende, mano? Bo gósi li. Dja kumesa faze un marka di un sapatilha. Marka dja kumesa ta bende, bende, bende. Ya isu ma isu, bu intende? Kel marka kumesa ta bini, kel marka kumesa ta ser ben aseita na merkadu. Bu amigu ô bu primu, ô bu kuzinu, whatever, ken ki seja, bu ka konxe, dja kumesa ta uza ti na meiu bunitu, dja bu ta krê fika kridenti? No, mano! Apo, bu ten ki trabadja pa bu produtu ser di más kualidadi, di ser más fásil di algen ta saí y kunpra y ser más barátu y más asesível pa pesoas duni kel-la ki sta ténha di markadu kandu nu tenta oferese pesoas un kuza

Família sa ta da dretu, família é ka sénas, família é móvel própi ki sa ta tranka pa tê. Móvel ki sa bo karu fudidu pa tê. Móvel sa ta tranka, bu sai tene. I kile ki N sa ta flaba nos, mano. Nos kabuverdianu nu ka krê odja pesoas ta faze kile ki nu ta faze. É eradu, mano.

Redi di pungu sta mariadu go.
Bu sa ta txeka kuza ki N sa ta fala. Nos kabuverdianu até N ka sa ta obi-u
Fred sta mal nhu Kontrola redi la Kontrola redi la nu bati un dôs papu sobri es asuntu poi sa ta meste mê.

ki tudu ta bai dretu pa el. Kuzas di redi sosial é dôs dia, má bo dja kaba di komete un grandi éru na se nogósiu. Bu sta intende? É u siginti, mano, ami, ami, bu sta obi-m dretu inda?
Kanpion, kanpion. Kel campeão.
A mi, ahm, a mi, a mi n ta, n ta parabenizal pa se trabadju pamodi, mano, moda bo, pur izénplu, ta uza bu izénplu. A mi sénpri n gosta di bu trabadju, non pamodi bu ta faze midjór trabadju, é klaru ki bu ten di txeu pa prende, ka simé? Mas pamodi ki n gosta di bu trabadju, un di kes kuza, razon ki n ta poi é pa nos tudu nu ta, nu ta evolui. joven dizenpregadu, un joven di dentu txada tras ki mi nkonxi txada tras, el e podi da pilon di bandidu e adapta a fazi algu diferenti, algu di ka sosiadadi. Video ta fala di o ki? Nton, mel, pur akazu, e ta fazi un trabadju pa nu fla nu ta da di akordu ku tudu kuza ki e ta fazi? No, mi dja trabadju, n ta dizejal ki si. kria reklama. Agô, pamodi di ideias, pur izénplu, es ta fala di bolu ku. Bolu ku dinheru é kuza ki anwe na Mérka, dja anwe na otu país dja ten kantu anu? Modi ki bu ta ben reklama di kel-la? Ô kualker ideia ki mi el tene oji, er é ideia ki ben di otus pesoas ki el dja panha. I mi N ka kóntra kel-la. Sta bon pe ganha se pon. Má nu sta obi dretu? Pungu, pungu, pungu, pungu. Nha mane, bo aburedi, bo sta mal, bo.